Eko, Daniel. Ya.
Nyawo zɔ.
Yo.
O ndi ya agblɔ be mefɔ mi le aba dzi. O mefɔ mi ɖe dzodzro ta. Eh, nyagblɔ be nya nyui ɖewo va tso mia hã kɔa. Ye medzi be ma ama kple mi. Nenema.
Eh. Nya se nya nyui.
aha mexɔ gbe tso tɔgbuiwo gbɔ mhm. eh, tɔgbuiwo ɖe mɔ na be mate ɖe nyɔnuvi ye kɔkpe aƒenɔ nyi eh. oh, enya nyuie ma o oh, tso enya mɛ nyo kakea ah. Ezo nyo wɔ yi ɖe ya mi no kpɔ. Me ya de wo lɔ ye kwa. Ya me be kɔ no wa. Eye yi ma yi tu kara. Ayi gba ya be kɔ no me na. Wa de nyo no be la ko do ke ba kpe no la ko me re. Kake.
Kake nyo mo be nye. Wo tre ti na. E ko be e kele be be le nye be. Tso yi yi ke me o nye be tɔgbiwo.

Aleke dzidzɔkpɔkpɔ ɖo le Oo, mía ŋutɔwo ƒe nɔ dze vivi ɖewo ɖo le. Ɛɛ tafi ye wò ŋutɔ nyi nyaga ŋutsuwo kokokua, enya ɖe nɔna mía si yi ke mí kpɔnɔ edze ɖo. Mí ɖo ŋku gbe ɖe gbe ke mí yina adegbea, enya be gbe ɖe gbea mí va yi adegbea, mí tsa zã blibo la kaka me kakakaka va ɖo fianya. O, gaji tɔe la. Kadzidɔ ɖeka ko mi kpɔ wu. Enya be mia srɔ wo nɔ aƒe be wo kpa agbeli ɖe dɔ dzi le fufu to fra fra fra be yo srɔ ya degbe ya wu la va yo aƒo ɖe tia kadzidɔ mi kɔbɔ. Ye dzi mi no ko ye mi nɔ mu ko. Mia srɔ ka wo. Awo.
Ah. Hmm. Owe kpɔ be kafi ma va de wa me de nyɔnu ɖe tia va yi kafi va gbé ɖe. Eh.

Ne dua be dedie nɔnɔ ta, me ɖo la aka ɖe nyɔnu bubu kɔƒe o. Tɛlɛ,
mese nu nyui ɖe. Ɛɛ, ɖe, ɖe, ɖe, ɖe, ɖe menɔ gbɔgblɔ be ɖe, ɛɛ, tɔgbuiwo be, be, mía be, ɛɛ, ɛɛ, E, edzua abe dedienɔnɔ ta ŋu ta be e, mègade la ɖe nyɔnu bubu kɔ kpe wò la, ne miade fe la tso aƒe.
Eyo tɔgbia kawo? Tɔgbi kawo?
E, ekpɔ etɔnye ƒe tɔgbiwo ye me na Ye wo eme bia gbe. Hm, ɖe me bia wo gbe wo be wo be yo mia vi ye mɔ ɖeɖe le faa.
Ewo ŋutɔ ko ɖu nu vɔ ko kpɔ dzidzɔ be yi fia le kɔƒea me ta. Ya bia gbetɔ gbɔ kpɔ be ya ga ɖe nyɔnu kple eɖokui hã.
Eho menye nene tututu ye wòva yi ya o. Vɔa ɖeko nyemate kpɔ ame nawò tututu o. Le nya me globo via. Ɛɛ, le nya. Hum, mía gbɔa, le mía denyigba ya dzi wodona nu be ne ŋutsu le ŋkɔ kpɔe be yenye ŋutsua, nyɔnu ɖe le gome nɛ. Ese gɔmea? Ta ne be gbe enye meɖu aya ɖe ta le kɔƒea me kakakakaka dzɔ leke tofi leke wɔ leke gblɔ nya leke wɔ leke ye kpɔ be na nyi gbi ye ɖo azikpe kɔ ya ɖe nyɔnu bu egblɔ be ke ɖo azikpe ya eble ɖokui o esia eble ɖokui o me nyi be gbe ɖu kaka gble dze kɔa nka ma o ma ɖe nyɔnu kui eble ɖokui ma tsɔ esi ɔ be nye fi ne ya ye kɔe wɔ nenea eble ɖokui o Alo menye wò sɔfo kakɛ kpekpe. Gbedzea ketekle abe adoglo sike enea, ale hihihihihihihihihihi ete hihihi maɖi afiae be nye ɖeka mesu te ɖe mia me vea. Etɔgbi ya na awu ʋi tɔgbi ado kafi gblɔe nɛ o, awu yibɔ tɔgbi ado o, awu dzi tɔgbi ado o, nye ŋutɔ me tɔgbi awu ŋkume kpɔ ge tɔgbia ne kpɔ nye. Esia srɔ̃nɔa gblɔe na be nya ya aleke ye gblɔ ɖe mia me vea. Tso ena le ŋuto ele vuvuvu. Madzɔ atso no. Madzɔ atso no le fiase ya me. Madzɔ atso no le fiase ya me. Ŋɖe ko anyi la dzɔ. Ŋɖe ko anyi la dzɔ. Le le le tɔgbi tɔgbi aka. English gbe tɔgbi ado alo French gbe tɔgbi ado tɔgbi ale va bi na nye ŋutɔ be ye gble. Ne nye ŋutɔ ma si. Agba si biɔ ɖe. Mazɔ, matsu eŋu nua, osɔfoa, matsui. Enya ke fia, leke ke nye gblɔe, tɔgbi ne nɔ agbe tegbee. Wole mama.

Na aƒenɔ ya meya lɔ ɖe nya dzi wa ke meya wɔ nya ya ɖo. Ah, wɔ ɖo ko mía wɔ kpɔ kafi wa kolo.
Ẹ na dɔgbe le wòkɔ la hɔn kún sɔ da ɖi. Vɔ ne wòe ɖa nɔ o la gbé bɛ mi le dada. Kpɔ gbazu yɔ gbazu yɔ.
Eyɔ ɖo tó nyawana.

Kaka dzɔdzɔ ye woma da nɔ via ɖe ɛ. Ne vi wa le do ee haba me be gbea na ne nɔa o ke nyi vitɔ la gbenya na vi wa o la nɔ do edzi o kpɔ gbegbe ke be le do na ma. O mi le xɔ me le sia. O ne ble o me ti o. Aha. O kpɔ ɛ. Kese kan ko adagbe. Enyo.
Kɔlali.

Beleke be nene tɔgbuiwo, tɔgbui tɔgbuiwo ɖewo me ɖoɖo nu la, woɖe fia be yeɖo la gaɖe srɔ̃ evelia. Nene be srɔ̃ evelia ɖeɖea, mɔnukpɔkpɔ nyui aɖe wònye na mi, Rama, miavi ɖetugbui Valeria ade srɔ̃, ade srɔ̃. Ŋketɔgbuie dza ƒo nyuivo. Anyigbawo, kesinɔnuwo, nuɖuwo, ekuviavuwo. Kpɔ nye ŋutɔ tsã ke le fi ya mate ŋutɔ gbe be sɔ. Nye ŋutɔ maɖo yi boŋ enyo xɔla li xɔla li ŋutɔ si o ɖe. Zoro ɖe ɖe ga mi.
Menya be srɔ̃tɔ enyi o. Meka me ɖe?
Meka nyi srɔ̃nyo? O.
Kpɔ le kɔƒe sia mea le srɔ̃tɔwo kpata domea ne wotɔ sɔkui da ɖe o kpɔa enyɔe gba le sɔsɔ dzi. Kpɔm ɖa kpɔkpɔkpɔkpɔkpɔkpɔ. Maɖe fiɔa na kpɔ ɖa. Bena ɖe fiɔ masrɔ̃ nu kpata. Srɔ̃ nu masrɔ̃ la.
Menye le dzra ɖo eta le lem. Srɔ̃ nu masrɔ̃ nu. Tsɔ yi dzi tse. Ele mia be ʋe kɔ nua nu le ge. Efia me ya ɖe nyɔnu ye dzi vi kpɔ. Ɖetugbe la ƒe. Egɔme be Nyɔnuvi ke me nya ŋutsu kpɔ ye tɔgbi ya ɖe ewe yi edzi viwo zã edzi ɖe la ena ŋutsu lɔ bɔ ye mie le tɔ gbɔ ɖa le gami kaƒe enye me va ɖeo otɔ kpɔ nɛ me ɖe hame nɔ tɔgbi me ya ɖeo. Mate ŋu ma mete ŋu kpɔ ŋkɔ va. Ee xɔla yi gane ye le.
Lejo. Ele ka le ba de. Ba fi tɔ pupu lɔ lejo le gbɔ.
Bele nya kplɔ mɔnu kpɔkpɔ ɖe o nyɔnɔ be tɔgbe ne ɖe o tse alo. Enyia.
Ewoe.
Kpɔ papa anyi ŋgba nyi ɖe tugbi la ƒe o.
Bega ɖe tugbi la ƒe be ya be gɔme be ka wɔ nu ma nɔ. Le kɔƒe ya mea.

Mi tsɔ agbla. Eh, mi tsɔ agbla lo, mi sɔ be dɔ. Dɔ yi tsɔ nye ka agbla me tsɔ. O le tem gbea.
Elie. Ah, ho ta ye tsa do gbe lo. Ye mba yi be ma ma te o vile le nti ma. E mi so wen. Na ke ko ji me le ne ne ma. Ah, oh.
Mbe da de. Hmm. Mbe da de. Hmm. O le se jo be nyo ma. Nke ka jo jo ma.
O o me se nya re pe pe a. Nke ka jo.

Tesiga, Dagbewo nyi me ɖe va fɔ̃ dzata vevi le agbe mea?
Osɔfogã, Edzo dze fiasã me. Hã?
Edzo.
Le nyateƒe mea, míawo yɔnɔ vana fiasã me. Fia edɔna ame ɖoɖoa. Vɔ la kpɔe be nye ŋutɔ meɖe afɔ me va ɖo. Edze ƒãa be edzo le aƒe na mí. Tɔgbui be yeɖo la ɖe nyɔnu kpe efiasrɔ̃ le fiasã me. Be mawuwo gblɔe na ye, ye tɔgbuiwo gblɔe na ye. Ko mekpɔ be nya, etsɔ nya vevie ye meva gbɔ. Ne afi ɖe la fa mía keke mía nɔa ewo be gbe ŋusẽ me. Ta metsɔ nya va nɔ be eya madzɔ dzi o, mave mo, madzɔ gbeɖe gbeɖe o. Na gblẽ ne. Eye da blibo do eƒe nu mli kpo mli anyigba o la. Eh. Fiasigã, mese ŋkɔ o. Vɔa Mawu ƒe mɔ menye mía gbetɔ tɔ. Tɔgbuiwo ɖe nu mafia nu xoxo hafi woanɔ va do. Eya ta nyemekpɔ be afɔɖeɖe aɖeke gali míagawɔ tso nya ma ŋuti o.
Ehunɔgã. Edze ƒãa be le wòle be yeawo, ke nye fiasrɔ̃ mehiã woa? Egblẽm da ɖi. Mm. Mawu le, Mawu ƒona ƒu, gake ɖe nu yiwo ke mewɔ no ta kpɔa, le ate gblɔ faa be, O, oh, fiasrɔ̃, mele megbe dome no. Ta se mm. ɖeka ke, bu tame.
Fiasi. Metɔ. Medo ta flatie. Nyemate ŋu ada ɖe tɔgbuiwo ƒe se dzi o eye eme tso ŋua ekpa ŋkɔ. Wò ŋutɔ kpɔ ale si fiasã le veve ɖem nam. Kpɔ ale si mia katã mile veve ɖem nam. Dukɔa katã le veve ɖem nam. Nyemate ŋu ada ɖe tɔgbuiwo ƒe se dzi o. Hunɔka. Eka ɖe dzia? Eka ɖe dzia? Enye fiasrɔ̃ ye lɔ.
Medo ta fla ti ɖo koe wosese na vie. Ah.
Ok. Gake ne nukpekpe le dzia, nukpekpe tsɔ ƒo ne alo. Ke èsee be míle ŋutsu di na fiavinyɔnua ama? Ɛɛ, o, nya xoxo wònye ŋutɔe be. Ɖe medzro be woado nu fia ƒe ƒome mea? Ɛɛ, ɖe medzroa? Wò ama te ŋu aɖe fiavia? Ŋunɔ ga. Kpɔ nu ŋutsu tɔtɔ enye. Ɛɛ, fiasi, fiasi. Wò ŋutɔ àkpɔ gomenyinu kowo le fiaviɖeɖe me ɖa. Efia ƒe anyigba gãgãwo, Wole afɔ ŋku me ɖo. Ewue trɔ zu fia be tovie. Alo ɖe meka ɖe dzinyea? Be ŋlɔ gã aɖe fiafia. O fiase nɔ enu geɖewo na me.
Bueti bueti wɔ tsatsatsatsa bueti.
Gake ɖe efia leke nèkpɔe mea wɔ ɖo.

Egbega kpekpe le dzikpekpeɛ ƒui wɔ ge. Ebe alɔ ɖeka me ƒona si kpeo la, ebe ha aha kpo nɔ dza ame ɖeke ame ɖeke me te ŋe nɛ o. Le be ye nyi etsetse kpo ƒu gba dzi ma nya kpɔ gba ma nya tohue tohue a xɔlo tsa klaso kpo kpɛ e nyɔ mɔ. E tɔgbi ga vli godo. Ɛɛ ebe aŋɔli vɔn ne tsi akɔ, azo ne tsi akɔ, gbɔgbɔn vɔn kata ne tsi akɔ, mamiwo ne yi wa nɔƒe. Ne tɔgbiwo, tɔgbi zikpewo ku tɔ tsa wa nɔ wa nɔƒe. Ɛɛ aƒenɔa sɔ nya ɖe be, Leke mia wɛ ɖo?

Enu le do zi ɖeka ke. Abe le le klɔ alɔ nye gbe kɔa, ma klɔ tɔ gbe la kɔ no. Edzɔ dzi na, edzɔ dzi na. Ah! Thank you.

Va nyi le ŋkuwò me ŋde be nya ɖewo ta. Edzidzɛ fia liʋiliʋi le dua me. Ne to ge wogblɔe, ne to ge mele egblɔe. Eva zu ʋliʋli, ʋliʋli ale gbegbe be ta le ta nya nɛ o. Me ta le ta nya, eta nya na nya o. Ye dukɔ va ɖoe te be yewoava gbɔ ŋdi be yewose be. Nene tɔgbe bubutɔ be ya ga ɖe esrɔ velea. Yo me nya enyɔn wa ka tɔ bo lo o su bo vle. Ape nyɔ me fia tu ka la ne me ma ta si srɔ nyɔ me. Ebe o tɔgbe de gbe le. Evi nye nyɔ dia je tɔgbe de gbe le. Eme ɖo fu zeli gbɔ ɔ egbɔ ɖe mi. Mega le ame se da dokɔ pete wo tso wo va nae le ge ŋde be yo a se ne na tsɔ nyɔn ɖeka le yo do me loo ya ma kɔ dzi mi le loo alo me ne ba tsɔ yi dzi enyam enyam be vevi pe le ge ye nye be ŋka.

Yo, eh, akpe na etsa mi. Ah, eh, mele kɔ le nye nyame na mi nene. Akpe ma wo gbana be elomo na nake bi me wo do na asi ɖe mu.
Ɖo mo lo pitla, ɖo mo lo pitla.